beicio sydd 'da ni nesa, achos mae'r Cymro ifanc o Gaerfyrddin, Scott Davies, wedi bod yn cael llwyddiant wythnos yma yn Awstralia yn cystadlu yn y Herald Sun Tour, un o'r rasys beicio hynna yn y wlad, neu yr hynna yn y wlad. Tipyn o lwyddiant i'r gŵr ifanc, peder ar bymtheg mlwydd oed yn unig, yn gorffen yn ddegfed yn y diwedd, a buodd e'n arwen y ras o ran y beicwyr ifanc am y rhan fwyaf o'r gystadleuaeth hefyd, reit tan y diwrnod ola'. Geson ni air 'da fe'n gynharach, mae fe siŵr fod yn cysgu'n braf yn ei wely erbyn hyn yn Awstralia ar ôl ei lwyddo. Nes i ddechre drw sôn am y ffaith bod e wedi llwyddo gorffen yn y deg ucha. Yy, ie, tywydd bach ar ddoe i fod yn onest, yy mixed emotions fel 'da ni'n gweud ond yym na, o ystyried popeth fi'n bles ond o'dd e'n siom i golli'r crys heddi ar y dydd ola'. Yy pedwar eiliad o'dd ynddi ond yym na, degfed degfed overall a wyth, wythfed ar y stage, so sa'n gallu cwyno ar hwnna. Ti'n sôn am y siwmper wen 'na, ti'n gwisgo'r siwmper wen am rhan fwyaf o'r ras fel y beiciwr ifanc gorau, mae hwnna'n dipyn o gamp yn ei hunan. Yn bach yn siomedig bod ti ddim wedi llwyddo gorffen yn gyntaf o ran rheini oedd yn cystadlu dan dair ar hugain?
Ie, yeah, na, profiad neis i wisgo'r Chris, a um, fel nes i wedi, you know, you know, profiad yw e, so uh, mae'n bod ma y dal i ffordd yn y dyfodol. Ond, um, ie, yeah, na, siom am y tro, ond um, long term, llai um, yw sôn i adladu'r gol nesaf. Hon yw'r ras hynna yn Australia. Siwt ras yw yw yn ras anodd i'r rheini sy'n cystadlu?
Ie, yeah, mae e. So mae, mae sawl tîm proffesiynol yma. Mae'n uh, ras UCI 2.1 uh, sy'n classification y ddechel. So, ie, uh, yeah, ras caled, ond uh, nes fi o'r blwyddyn diwetha a gobeithio allai mynd ôl, allai dyn ôl blwyddyn nesaf fyd. Beicio yng Nghymru yn cael cyfnod gwych ar hyn o bryd. Ni'n gyfarwydd â enwau bois fel Geraint Thomas a Luke Rowe. Mae'n siŵr bod hi'n wych bod yn rhan o hyn i gyd. Ond be nesa i ti nawr o ran y flwyddyn yma? Be nesa o ran y calendr? Um, so fi, fi'n mynd ôl getre mewn pethefnos a wedyn ni'n ni mynd bant i Mallorca am training camp cyn mynd i uh, Glad Belg am y Nations Cup campaign. Um, a wedyn mae Sound Stage Race drwy gydol y, y flwyddyn yn mynd i mewn i'r Nationals, a wedyn diwedd y season mae ras mawr enw Tour de l'Avenir, sydd fel y Tour de France i um, under 23s, a wedyn mae'r Tour Britain a'r World Championships dyn ni, so gobeithio gael ddewis yn y rhasys na allan ein dda. Wel, gret, swnio fel bod pethau'n mynd yn wych i ti ar un o bryd. Tipyn o daith felly i'r dyddiau cynnar na gyda'r Towy Riders.
Ie, yeah, ie. Yeah. So, ie, yeah, fi dod ffordd pell o'r, or dyddiau ar y trac yn gyfyrddin, ond, ie, um, yeah, na, neu, neis, neis bod fi dal yn cysylltu â'r clwb a stuff, so, na, yn good. Wel, gret. Diolch yn fawr iawn am gael sgwrs â ni ar clwb fan hyn. Llongyfarchiadau am bopeth y gwyddodd yn Australia a pob lwc i ti ar gyfer gweddill y tymor. Gobeithio gawn ni sgwrs arall yn ystod y flwyddyn.
Diolch yn fawr, hwyl.